Çoqtan çoq teşekkürler, sağ oluñız, teşekkürler, elleriñize sağlıq. Esselamu Aleyküm, sayğılı, hürmetli. Teleseyircilerimiz, halqımız, muhlislerimiz, mana, Yayla boyu programması nevbetteki yayınını başlaymız, başlay, ve halqımıza tekrar seslenmek isteyim, Yayla boyu programması her zaman qapıları her kes içün açıq olduğu kibi, bugün de bir-birinden güzel ve meraqlı misafirlerimiz içün qapılarını açtı, Ve sevinçler içinde heyecannen sizleriñ hepiñizi ayrıca ve bütün studiyamızı selâmlayım, selâm ve sayğılar. Sevgili dostlar, bugünkü, mana, Yayla boyu programmasında endi añlağandırsıñız, Bizim çoq böyle meraqlı, sanatımıznı, medeniyetimizni her zaman dünyaya tanıtan, aslında sanatımız, medeniyetimiz çoq zengin. Mana onı programmamız devamında kene körecemiz. Er zamanki programlar kibi. Ve sanat, medeniyetimizin dünyaya tanılmasında oyunımız ve oyun urbalarımız ve oyun ustalarımızın teşebbüsleri ve hızmetleri çoq büyüktür. Onıñ içün bugünki programmamızda güzel-güzel, bir-birinden güzel oyuncı balalarımız, ösmürlerimizi davet ettik. Amma onların büyükleri, anaları ve rehberleri ile beraber. Mana, anda bir qızçamızın sesi de çıqa. Maşallah, o da gelecekte, men de oynaycam demesidir yani. Siz añlamaysıñız, men uzaqtan añlayım. Bir el çalayıq, bir alğış alayıq o balamız içün, bütün balalarımız içün. Bugünki misafirimiz, bugünki misafir bizim eski dostumuz. Allağa şükür, dostlarımız çoq. Tacikistanda nam qazanğan artist. ve Qırımda hızmet kösteren ve nam qazanan sanat erbabı. Aqmescit şeeriniñ Pionerler sarayında onıñ terkibinde yerleşen Güldeste balalar ve ösmürler oyun taqımınıñ rehberi ve onda çoq büyük hızmetler kösteren bizim Elzara hanım Asanova, hoş keldiñiz! Sağ olunız, sağ olunız.
Siz de sağ oluñız, Elzara hanım. Eee, teleseyircilerimize ne demek istersiñiz? Men şimdi yanımdaki hanımefendiyi tanıştırmadan evel, sizden bir teleseyircilerimize gönülden sözleriñizi almaq isteyim. Baştadan Selam Aleyküm. Aleyküm Selam, hoş keldiñiz. Sağ olunız.
Men çoq memnunım bizni teklif ettiñiz bu programmağa. Her zaman başımızın tacısınız. Biz evelde çoq kele edik. Bu sefer daa biz teklif ettik, bir şarada keldik. İsteymiz bizim tatar oyunlarını köstermege. Tek tatar degil, başqa oyunlar da. Men özüm Tacikistanda çoq yaşadım, onun içün tacik oyunlarını da yahşı bilem. Halqımız hepsi sizi güzel-güzel böyle diqqatnen şimdi seyrete, diñleyler ve siz her zaman halqımıza hızmet ettiñiz ve bizim sanatımızı yaşatıp yañı nesilleri aşlaysıñız ve size çoqtan-çoq halqımızın adından da teşekkürler bildirem. Bir alğış! Rahmet! Bir alğış!
Çoq sağ oluñız! Ay maşşallah, maş, ustalarımızda köresiñiz. Endi, sevgili dostlar, mana, yanımda oturğan hanımefendi, tanığan vardır, tanımağan vardır. Men aytqan edim, aqlıñızda olsa. Mürzin bey, men daa laf etip başlamanım da, meni tanımaqları içün. Ana, köresiñiz, öz kim olduğını endi bildirdi, baqıñız. Remziye hanım, Remziye hanım, tanıştıraysız, tanıştıramı ya tanıştıracaqsıñızmı özüñizni, a? Yani, tanıştırıñız, ebe siziñ alıp barıcılıq nemeñizni almayım. Yoq, yoq, yoq, siz bugün hem misafirimsiñiz, hem beraber alıp baracamız. Ayse keliştik.
Siz özüñiz bunı ayttıñız, baqıñ. Evet, amma, amma, amma, qolumdan mikrofonı alıp qoymaq yoq. Keliştik.
Olurmı? Olur. Sevgili dostlar, men aytqan edim, şaqa içinde böyle biz her zaman samimiy olmaq kerekmiz. Yayla boyu programması, aytqan edim, radio, televideniede çalışqan bütün alıpbarıcılar, Bütün çalışqan, qabiliyetli, laf etmesini, ekrana çıqmaq iste, her kese qapısı açıq. Biz bir-birimizniñ programmalarımızda misafir olacağımız. Ve Yayla boyu programması her kesi davet ete. Arada işte bu alıp barıcılar. Mana kim olduğını aytayım. Radioda sabah programmasını her zaman, er gün sabah üç saat programma alıp bara. Saat, eger yañılmasam, yediden saat ona qadar. Sabah programmasını alıp bara.

etrafında toplağan, onıñ er biriniñ istegine uyğan, uyıp, mevzularnı çıqarğan ve yayınlağan bir yayla boyu oldı. Çoq sağ oluñız.
Yani hepsiniñ göñlündeki, göñlündeki sesi dedi, yani onların içki dünyasını açıqlay, öyle mi? Yani yaş farqı mında olamaz. Yoq, olamaz, olamaz.
Küçükten büyükke qadar bu yayın meraqlıdır. Şimdi olduğu kibi.
Şimdi olduğu kibi, ebet. Çoq Öyle. sağ oluñız.
Yani öyle köresiñiz programmamızı? Yani, e, endi Nuredin bey, baqıñız, programmañız başlandı. E, bir qaç e, çıqışını endi kördik, begendik. Siz özüñiz, e, başında körgeniñiz kibi, özüñizge tasavur etkeniñiz kibi o oldumı? Doğrusını aytsam, mana, e, men, e, sor, soramaya yetiştirmedim, hanımefendi alıpvarıcı da. Endi menden soray, baqıñız. Tamam, menden de sorayan olsun, çoq sevinecem. Seyircilerimiz de, bunda analar otura, sualleriñiz ola bilir. Her kime, sanatçılarımıza bile bir isteseñiz bir şey sımarış yapa bilirsiñiz, soraya bilirsiñiz, teklifiñizi yapa bilirsiñiz. Mana men aytayım, men her zaman halqımıznen canlı böyle programlar yapmaya Böyle formatta programmalar yapmaya qızıqam. Ve hanım efendi, gerçekten de çoq teşekkürler olsun programmamızı begendiğiniz içün. İstedigiñ kibi olması içün biraz daha var. Ama başlanışı yaramay degil. Bir qaç program kite, şükürler olsun, halqımız çoq aktiv, Sanat, medeniyetimiz, folklorımız zengin ve bize qıyın olmay. Halq biznen olduqça, siz kibi hanımefendiler, beyefendiler, dostlarımız biznen olduqça bize qıyın degil. Çoq sağ oluñız, tekrar teşekkürler. Ve bizim Remziye hanım radioda kerçekten de özüniñ hoş sesi, dıqqatlılığınnen, öyle bir Hanımefendiliginden sevgi ve sayğı qazanan alıpvarıcıdır. Men şahsen bunıñ kendim, özüm bunıñ şaadı oldım qaç kere. Onıñ içün sayğılar sizlere ve her kese sayğılar. Bugünki programmamızı endi biz Çoqtan da başladıq. Amma men, men ister edim ki, sabırsızlıqnen bekleyim de, eee, siz menim hem misafirimsiñiz, beraber em alıp varacamız. Evet. Ya istemezmisiñiz, başta biz şimdi bir oyun bir şey yapsaq, bir oyun alsaq olurmı? Olur. Bir şeñleneyik, olurmı?
Mana bizim birinci oyunumuz, eee, şeñlik oyunu dey hem de, baqıñız.

Ketiriñiz mında qabağı, üçüñiz ketiriñiz, üçüñiz, ağır olacaq saña. Ketir, ketir baqayım, ketir baqayım. Ablâ, ketiriñiz, ablâ, abraya, abraya, buna. Çıx abraya, çıx, çıx, çıx, çıx. Aylanıñız bir yana, aylanıñ. Aylan, povernitsiz, povernitsiz. Ya bu qa...
Ha? E. Qaysıñız taptıñız bu qabağı? Ayder taptı. Ayder?
Sen mi Ayder? E. Taptıñ diye kim östürdi, yani meni o da çoqça meraqlandıra. Kim böyle usta bostancı? Yahşı, bu qabaq endi bize qalacaqmı, studiyamızda? Yoq deñiz.
Olurmı?
Yoq? Baqsa, ocasına baqtı da, yoq dey. Ya biz qabaq aşayıq da, yoldan taptıq bir qabaq ve milletinen aşayıq, demediñizmi? Şimdi öyle ayttı.

Halqımızda çoq, çoq böyle şeyler var, yansıtım, oyunlarımız, adetlerimiz de. Menim bilmek istedigim şey var, eger bu çoq meni meraqlandıra da. Meselâ, bizim şairlerimiz şiir yazalar, bestecilerimiz muzıka yazalar, öyle degilmi, qardaşlar? Şairler şiir yaza, besteciler muzıka yaza, çalğıcılar çala. Yırcılar yırlay, amma oyun ustalarımız ne yaza? Bu oyunları özleri sahneleştirermi? Yani qafañızdan, özüñizden çıqarasıñızmı bir şeyler? Mesela halq oyunlarımız bir yerden kelip çıqtı, bir adetlerimize doğru kele hepsi, aks ete adetlerimizni.
Mesela sizde nasıl ola bu? Mende de öyle kele.
Men yuqlamayım, oyun quyğanda başlayım tüşünmege. Naz kerek quymağa. Soñ meni tizem, Remziye baqal, men oğa baram. Çoq-çoq baram i sorayım, Mına böyle oyun mülkün quyma? Yoq, mülkün degil. Bizim episi sanatımız folklordan çıqtı, halqtan çıqtı. O mağa ayta, Mına böyle, böyle oyun quya ber, mülkün quymağa. I başlayım tüşünmeye. Özüñ fantaziyañ aytqandayın çalışa. Şimdi siziñ özüñizin qoyduğıñız, şimdi özüñiz sahneleştirdiñiz bunı. A, koneşno.
Tamam, bu şimdi baqıñız, elbette, elbette, koneşno, elbette. Şimdi, baqıñız, bu qabaq, tamam, yoldan taptım bir qabaq, yır, öyle yırlana ve qabaq. Aña meselâ, diyelim ki, bizim qızlarımızın oyunları ola, yigitlerimizin oyunları, halq oyunlarımız, angisi ki, eskiden kelgende, bunlarda bir manası var, doğrumu? Manasız degil ki.
Kimersi, mesela, bildigime köre, sizde nağış oyunı da bar, öylemi? Bar, bizde bek çoq oyun.
Evet.
Şimdi baqıñız, bu, mesela, özüñiz, mesela, diyelim ki, bir halq oyunı kibi bir şey uyduracaq olsañız, mesela, çıqaracaq olsañız, neler tüşünesiñiz, nasıl ilham kele size? Mesela, bir halq oyunı, Narodnıy bir oyun, yigirmi, otuz dene oyuncı oynaycaq, meselâ. Siz nasıl oturıp, birinci ne aqlınıza kele, bir şey uydurmadan evel, no, tüşünmeden evel?
İcat bu, icattır yani. Doğru.
Birinci muzıkanı diñleysiñ. Muzıkanı diñleysiñ, soñ baqasıñ, qay, qaysı regiondan, ve bizde et bek çoq, anda Yalıboyı bar, Orta Yolaq bar, Bağçasaray tarafı bar, Bağçasaray tarafı bar, Çöl tarafı bar. Ersinde o ayrı-ayrı muzıkası oyunda ferqi bar o oyunğa. Çöl taraf var, öylemi? Didiñiz böyle kösterip işare ettiñiz. Evet. Onıñ içün oğa baqa endi oğa tüşünip neme etesiñ oyun qoyasıñ. Mına. İç oynadıñızmı?
Men oynayım, ebet, men usta oyuncım, amma böyle keniş dairege, kamera ögünde öyle olmaz. Öyle mi?
Valla bilmey edim, valla, baq, yemin etem, bilmey edim oynadığını, baq. Siz gerçek usta oyuncı mı? Yoq, usta oyuncı men tek yaqınlarım içün. Öyle mi? Yaqınlar.
Biz de yaqınıñızıq. Siz qatnadıñız da krujokqa?
Yoq, yoq, men qatnamadım, amma haytarma oynay bilem. Ay, maşallah. Yani, programmamıznıñ soñunda ep beraber bir oyun kösterem.
Beraber oynaycağız. Yahşımı, keliştikmi? Bu da bir güzel şey oldu ya, gerçekten de güzel şey. Nedir bunun adı? Türk havaları. Ha, tamam. Bunu soñ dinlerik, yahşı mı? Remziye hanım, ne içün radyo, televideniye degil? Ha? Şimdi baqıñız,
mında televideniyede siz endi alıp barıcı olaraq, kamera, kamera ögünde çalışqan insan olaraq biledirsiz. Yani, belki de çalışmağa yengilcedir. Çünki mında alıp barıcı areketlerinen, baqışınen olsun, seyircisine köstere bile, aytacağını yetkize bile. Amma radioğa kelgende, mında alıp barıcınıñ tek sesi, Ve keyfi bar. Böylece, aynı bu eki vastanen alıp barıcı diñleyicisiniñ qalbine yetecek, yete bilecek sözlerini tapmaq kerek. Biz de bunen oğraşamız. Şahsen men. Maña bu meraqlıca kele. Öylemi? Ebet.
Meraqlıca. Şimdi baqıñız, men abile tüşünem. Ebet, bir taraftan doğru dedi de, şimdi men bir şey aytacağım. Bir şey çoq mühimdir, mence, Elbette ki, televizorda, ekranda böyle, mesela, güzellikler kösteremiz, sanatçılarımız, şey, zenginlikler, seyirciniñ diqqatını çoq şeye dağıtabilirik. Amma radioda usta olmaq kerek laf etmeye de, sesinen, qalbinen. Olar körmeyler, diñleyler. Onıñ içün olarnıñ fikrini dağıtmaq zor. Bir yere fikri kitecek ve yahşı eger alıp varmasañ, diñleyici bezer. Kerçek, aslında radio daa qıyındır. Şimdi, amma gene bir şey bar. Misal ketirecem, endi, haşa, elbette ki, Allahu Teala göz vermiş, qulaq vermiş, hepimize Alla şükürler olsun Rabbimize, bu büyük bir lütftür. Vkus.

Hatta keçeyen bir programlarımızda bir aytıp keçtik ama, soñ o şair, güçlü şair, bu bizim Aşıq Ümer var ya, Aşıq Ümer Türkiyede olmuştur, anda keçmiştir ömrü, bunun, bunı kibi bir şairdir o da, çoq güçlü şairler. Demişler ki, dediler, baq, dediler ki, senin gözüni açayıq, bunun endi yaşı yetmişe geldi, altmış beş, yetmişlere gelende, gözüni açayıq dediler, ameliyat yapayıq. O dedi ki, men eger gözüm açılsa, Qalbim kör olıp qala bilir, men ondan qorqam, dedi. Men, o zaman kerçek kör olurım. Men, dedi, alıştım qalp közü ile körmey. Aslında, eger közümiz birinci, esas köz olsaydı, biz kimerde abile közümiz açıq, amma qarşımızdakşini körmeyik. Çünki aqlı fikrimiz başqa yerde, qalbimiz başqa yerde. Ha, demek ki, qalp çoq mühim eken. O dedi ki, yoq, istemeyim, dedi. Hayatım böyle keçsin, çünki qalbim kör olıp qalsa, men ondan qorqam, dedi. Baqıñız, şimdi radioda çalışanlar da qalp közü ile köre özüniñ mühlislerini, qalbi ile olarnen, işte, suhbet yapa. Ve bu çoq mühimdir. Bir, radiocılarımıza alqış alayıq.

Men çoq heyecanlıyım ve inanam ki, siz de böyle güzel bir ortamnı körüp, böyle bize güzel bizim halqımızı, studiyamızı, bizim sanatçılarımızı körüp, siz de heyecanlısıñız. Elzara hanım, siz Tacikistanda nam qazanğan, hızmet köstergen, Men çoq ğururlanam, çünki halqımız çoq böyle istidatlıdır. Qaç yıldan beri bu oyun işini yapasıñ, bu oyunda, bu sanatta? Qaç yıl oldı? Hepsi olıp, hepsi olıp. Hepsi olıp. Parmaqlar yeter mi? Yetmez.
Ne qadar?
Yetmez, elli yıl çalışam sanatta. Maşallah, maşallah, elli yıl!

Ebet, şimdi men demek istem, bu Remziye baqqal hanımefendimiz, ustamız, ocamız, siziñ tezeñiz ola mı, alañız ola mı?
Yoq, tezem. Tezeñiz, öyle mi? Anamı qız qardaşı.
Bundan turıp, Remziye hanıma ve bütün Haytarmaya, bütün halqımıznen beraber hepsine selâm, sayğılarımız olsun ve ileride olarnı da studiyamıza davet etecemiz, qısmet olsa. Balalarıñız ve siziñ talebeleriñiz sahneye çıqqanda ne is etesiñiz?

Selâmlarımız olsun Pionerler sarayına, başlıqlarına, bütün hadimlerine bundan selâmlarımız olsun, sayğılarımız olsun, teşekkürlerimizni bildiremiz. Remziye hanım, ne dersiniz? Çoq sağ olun. Horezmde oldunuzmı? Olmadım, amma şimdi ğaliba oyunımız vastasınen Alıp ola kitecekmiz, bilem. öyle mi? E. Horezm olsunmı? Olsun.
Horezm oyunını alamız ve yahşı qanday seyretemiz, tomaşa qılamız. Vau. Buyurıñız.

Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Kerçekten de, qızımız Horezm, Horazm oyunını çoq güzel oynadı. Ya, Elzara hanım, belkim siz bilmeydirsiñiz, o Horazm qızı olmasın? Yoq, tatar qızı. Özüñizniñ Qırım tatar qızımı? Özü de mında, mında
doğğan bala. Qırımda doğğan bala. Qırımda doğğan bala. Ya, Horazmce öyle oynadı ki. Men Harazme kettim. Siz anda barıp keldiñizmi? Men de ına şimdi keldim. Keldiñiz? Şimdi keldiñiz.
Men daa andayım. Kerçekten de çoq güzel oynadı.
Öyle güzel, valla, ustalıq. Bu bizim halqımızın, sevgili dostlar, böyle çeşit oyunlar, çeşit milletlerin sanatını köstermek, bu da er kes yapamay bunı. Er kesin qolundan kelmey, evet, ustalıq kerek.
Halqımız onıñ içün, deyik de, qurbetin Bu oralarda yaşadığımızın da ve bizim de qabiliyetimizin daa güçlenmesine sebepçi oldı bu şeyler. Buradan bütün Orta Asıya da selâmlarımız olsun. Harazıma da selâmlar olsun. Belki işte sizi internetten körgenler ola, o yandan, olara da selâmlar olsun hepsine. Ve bir şey unuttım, elbette ki, horontalar aqqında

Üsein bakkal.
Ana, Üsein bakkal.
O siziñ qarbabañız edi? Evet. Mana, neler ögrenemiz bakkal. Anamı, babası. Neler ögrenemiz, neler. Remziye bakkal tizem. Evet. Çoq yıl çalıştı mında, Haytarmada, mına bıltır pensiya çıqtı. Yaqında onı da davet etecemiz inşalla. Oğullarıñız ne iş yapa? Doqsan yaşını doldurdı.
Şimdi ev, kitap yazdı.
Bek kitap Dülber yahşı yetmiş yıl nemede sanatta. Remziye hanım mı? Remzi daa tizem kitap yaza.
O kitabınen beraber gelecek bize. Sizin oğlanlarıñız ne yapa, ne iş yapalar? Büyügi filolog, ekincisi jurnalist. Zair ekincisi, iye.
Daa babam da men Refat Asanov, o da artist edi. Ana, ana. Anam da pianistka edi, Pakize Bakkal. Ey, ey, ey. Biz epimiz sanat, bütün sanat edi.
Vallahi bir alqış isteyim, alqış isteyim. Endi bizim qaşıq oyunumız bar, ona azır olıp tursunlar. O nasıl oyun, qaşıq oyun? Qaşıq oyunu o, Tacikistanda da üç tane anav oblastlar bar. Mına bir bu, külâp oyunu degeni. Folklor oyunı, qaşıq oyunı. Anda pamir oyunı bar, kulâp oyunı, nemeli, orta oyunı. Ana, qaşıqlar ne mananı ketire, ne içün qaşıq? Qaşıqnen oynaylar. Olar evelde, neme, ağaç qaşıqnen aşa ediler. Onıñ içün mına böyle de oyun bar olarda, milliy oyunı. Evet, aşağandan soñ, aşağandan soñ göñül şeñ ola da, soñ başlaylar oynamağa. Soñ baynamağa, oy, qaşıqlarnen. Evet, şimdi olar azır olıp tursın, qaşıq oyunımız. Remziye hanım, Remziye hanım, siz sabah-sabah kelesiñiz radioda. Bala, balañız, bir qızıñız var, bildiğimize köre. Qaç yaşında edi?
Eki yaşında. Eki yaşında. Nasıl, size oqşaymı o? Maña aslı oqşamay. Baştan ayağına, tabanına cibile, babasınıñ qızı. Babasınıñ qızı?

Mına, bizim evelde nememi adımız bek dülber adlar bar edi. Şimdi başlaylar, mına, böyle sovremennoy adlar qoymağa. Amma bizim milletimizde de çoq uyğun olmayan adlar çoqtur. Kerçekten doğru deysiñiz. A, bundan teleseyircilerimize de sesleneyik. Nereden aqlıñıza keldi Melek qoymaq?
Begendim, manası da güzel, onıñ içün böyle qararğa keldim. A, ne, ne tavsiye etesiñ? Tavsiye ete bilirsiñizmi halqımıza da? A, adlarnen bağlı?
Evet. Ya, baqıñız, bizim adlarımız, yani halqımızda olğan adlar pek güzeller, em de manaları, eñ esası onıñ manasıdır. Demek, At, moyunçaqtır degen kibi, bu kibi şeyge de pek mesüliyetli, pek ciddiy yanaşmaq kerek. Ebet, şimdi er taraflama zemaneviyliknen adımlaymız, elbette, amma aynı adlarğa kelgende, aynı bizim menligimizni köstergen şeyge toqunğanda, ebette, halqımıznıñ tarihine baqacaqmız, Onıñ belli olsun şairlerine, olsun sazcılarına, aşıqlarına baqmaq kerek ve olardan üner alıp, olarnıñ güzel adlarını qoymağa da mümkün. Çoq güzel.
Zaten manasız bir şey olmay. Manası ile olsa çoq güzel. Alla ömrüni bersin qızımızın da, Melek hanım. Cümle balaçıqlarımızın ömrüni bersin. Amin, amin, amin. Siz. Çünki, çünki Remziye hanım her zaman tele, radio diñleyicilerine laf ete ya, birden, Alo! Ha, selâm aleyküm, aleyküm selâm. Qaydan telefon etesiñiz? Adıñız ne? dey. Adlarınen çoq oğraşa, adlarınen çoq tanış ola. Onıñ içün, kerçekten de, eñ çoq, eñ çoq adlar, nasıl adlar? Meselâ, radiodan eşitken adlar, aqlıñızda qalan adlar? Bizim daimiy diñleyicilerimizniñ adlarından başlayıp. Meselâ?
Meselâ, Meliâ, dep bar bizde. Meliâ. Meliâ adı pek güzel. Güzel, güzel ad.
Ebet, bundan soñra Aliye hanımlar, Naciye hanımlar, Elmira hanımlar, olsun Dilâver ağalar bar bizde. Osman ağa bizim daimiy diñleyicilerimizden birisi. Server ağa, İsmet, işte adlar güzel. Hepsi güzel adlar, hem de milliy adlarımız gerçekten de. Bizim adlarımız, aqiqaten de.
Çoq güzel.
Olarnen laf ete, olarnen ve olarıñ gönül duyu. Amma bir şey aytacağım bunda. Siz kerçekten muzıkalı program, sabah programı, işte soñ hayırlav programı, çoq vaqıt sevinçlere vesile olasıñız da, çoq güzel iştir bu da. Kerçekten arada meni de davet etseñiz gelirim yani. Mutlaq davet etermiz.
Yani siz adiy musafir olaraq degil de, endi alıp barıcı olaraq da kelmeñiz mümkün. Yolumız açıq, torumız boş. Amma hayırlav programlarında musafiriñiz olmay da sizin? Misafir halqtır. Siz içün böyle istisna yaparmız.
Arada men de kelip size qoşulacam, yahşımı? Mutlaq. Ya, baqıñız, aslında bunıñ manası nedir? Men dedim, dostlarımız, bütün televideniye, radioda çalışanlar bizim programmamızda bir-bir kelsin, misafir olsun. Beraber alıp barayıq, beraber program yapayıq. Samimiylik neden olur? Birbirlerine varıp kelmekten olur, samimiylik. Birbirleriniñ işlerinde iştirak etmekle, birbirlerine destekle. Samimiylik bundan meydana gelir. Ve bütün halqımıza hepimiz birbirimizin işimizde iştirak etmeye çalışayıq. Bir tek toylarda körüşmek degil de, her şeyde beraber olmamız bizi samimiylikle beraber ve sevinç ve kederlerimizi de paylaşırıq. O zaman bize qolay olur, güzel olur. Büyük ailede güzelce bir çatı altında.

Ve ne siz ne istemez ediñiz, mesela, olar taraftan neler biraz siz istemez ediñiz diñ eşitmek ya da ki durum, mesela? Baqıñız, şimdi bizim Yaylaboyumıznıñ musafirleri de, diñleyicilerimiz aynı zamanda oladır. Aytmağa isteyim ki, sevindirgen şeylerge şimdi toqunayım. Sevindirgen şeylerden, bu, elbette, Aslında başlayım birinciden, aynı men mikrofon ögünde çıqqanda, er bir seyircini Qırımnıñ er tarafından özüm ögünde tasavur etem ve olarğa laf etkenim kibi laf etem. Yani böyle Çetten baqqanda körüne ki, alıp barıcı otura, onıñ ögünde mikrofon, apparat ve o laf ete. Amma yoq, onı içten baqqanda, alıp barıcı özleriniñ diñleyicilerini yanında tizip, yani musafirlikke davet etip, olarnen laf etmesi mümkün. Yani hayırlavlarğa olsun, bizge diñleyicilerimiz telefon eteler, Birinci diñleyicimiz, ekinci ve ve ilâhre, yani endi hayırlavlarnıñ, programmanıñ soñunda olar episi menim studiyamda oturalar ve men endi, men bilem ki, olar meni eşiteler. Olarğa muracaat etem, olarnıñ belki de derdine derman tapmağa çalışam. Olamı, yoqmı, bu endi sırdır, amma eminim ki, oladır. Amma çoq sır degil, çünki men de çoq vaqıt arabada Kitkende diñleyim ve gerçekten de çoq güzeldir ve ola. Ola. Gerçekten. Ona emin olabilirsiñiz. Onıñ içün halqımızı her şeyde daha aktiv olmasına, Vatanımız, bu bizim evimiz, toprağımız, Biz bunda her şey, meselâ, yolda bir şey yaramay yatqan bir şey olsa, biz alıp kenara qoymaq kerekmiz, biz tüzetmek kerekmiz, birinci olıp. Çünki biz buranıñ evlâtlarıyıq. Onıñ içün men oña davet etem ve sizlere de muvaffaqiyetler tileyim. Bir-bir episi olacaq programmamızda. Yahşı, bu qaşıq oyunı nasıl, seyreteyikmi?

Balalarıñız şimdi oynağanların anaları var da bunda? Balalarıñızın oynamasından razısıñızmı? Sevinesiñizmi? Neler yaşaysıñız? Neler demek ister ediñiz? Quvançnen kele repetitsiyağa. Soñ olar kontsertlerde oynaylar, festivallarda iştirak eteler.
Doquz yaşına.
Doquz yaşına. Beş yaşından o qatnay, Elza Rifatovna. Qaç balañız var siziñ? Üç tane balam.
Üç balañız. Qızlar, oğlanlar? Bu kiçik. Büyükleri oğlanlar. Ay maşşalla!
Kiçigim qatnay.
Sevinem, ğururlanam. Quvançnen kele oynamağa, repetitsiyağae. Ondan muzıkal mektepke de qatnay, yırlamağa da qatnay Bülbüller, dvorets pionerov. Öylemi? Pek sevinçnen, e. Em yırlay. Bülbüllerden de kelip yoqsa bunda? Bülbüllerge, e, Allah qısmet etse, kelir. Qısmet olsa Bülbülleri davet etende haberiñiz olsun, yahşımı? İlla kelsin, o zaman yırlatırıq. Ansamblnen, Allah qısmet etse. Ha.
Ee.
Soñ öbürleri ne yapa, oğullarıñız? Oğlanlarım, ekinci oğlum on eki yaşına, gitarağa qatnay, muzikalnıy mektebine. Siz de bir sanat qorantası Ee, ekensiniz. men özüm sanat bitirdim. Onıñ içün. Ne, nasıl? Men sanatçı, da.
Ne sanatı? İnstitutnı bitirdim, ee. Ne? Muzıka ocasını çalıştım, ee. Qaysı alet, müzik aleti? Akkordeon, fortepiano.
Akkordeondan?
Da, üç yıl Orkestrde çaldım, klarnette çaldım men. Siz klarnet çaldıñız?
E, yaşlığımda. Kördiñmi, dostum? Yaingülde bardı duhovoy orkestr, yaingülceler pek bile duhovoy orkestr. E, anda iştirak ettim, üç yıl çal, da. Maşallah ya, kördiñizmi, nasıl tamırlar? Paradlarda çaldım men.
Er şey balasına, balasına baq, oyansın, kendisi añlata yani, balanıñ şeyleri. Ya, maşallah. Ümüt etem, balam da sanatta Olacaq, oquycaq, çalışacaq. Çoq sağ oluñız, ileride gene programlarımıza buyuruñız abile, keliñiz, misafir oluñız. Yani sıñır yoq.
Amma ne diycem, Elzara hanım,
bu balalarımız yahşı oynaylar, şey, qabiliyetli. Mektepte oquşları, siz olarnıñ mektepteki oquyışlarını, Sorayım, e, sorayım, e, a, elbette sorayım da, sorayım, bu mektepte nasıl oquysıñ dep, o ayta, otliçnitsa deyler balalar. Eger dese ki, men oynaycam, men oquşnı taşlap qoyacam, çoq qızıqmaycam dese, siz ne yaparsıñ? Öyle olmay mende, yoqtur öyle balalar. Öyle olmay, ya? Yoq.
Oquş, mektebi taşlamaq yoq. Yoq, taşlamaq yoq.
Balalar, köresiñiz da, Oyun, bütün işler yapılır, bütün derneklere varırsıñız, oynarsıñız, yırlarsıñız, amma mektepte oqumaq bu temeldir. Oquyış beş, beş, beş olması kerek, er kesin. O bıraqılmaz. Siz
fortepianoda konsertmeyster, beraber çalışasıñız, öyle mi, Eldar hanım? Yirmi dört yıldan berli beraber çalışamız. Ne qadar bala var, sayısını bilesiñizmi? Episi olıp.
Epsi? He, azırlanayıq saymaya. Ne qadar bala bar? Seksenden ziyade.
A? Yüz yigirmi, yüz otuz bala. Ay, maşşalla.
Soñ boldurasıñızmı? Boldurğan vaqtımız da ola, quvanğan vaqtımız da ola. Siziñ balañız, torunuñız barmı içlerinde? Yoq, menim balalarım endi ösip çıqtı. Torunum qatnay, torunum on yaşında, Anife adı.
Hızmetiñizi helâl etiñiz, çoq güzel. Bular hepsi siziñ hızmetiñiz, elbette, ve anaların. Ebet.
Her kes içün bir alqış. Sevgili dostlar, köresiñiz, bizim sahnemiz, bizim oturğan yerimiz daha çoq. Yaraşıqlı oldı.
Nasıl, nasıl, begendiñizmi? Yaraşıqlı oldı, e. Güzel oldumu?
oldı. Ya, ya, ya, Elzara hanımnıñ. Çek cel ber.
Elzara hanımnıñ bu ana, oturğan analarınıñ çiçekleri de bunlar, gülleri. Mana arqada yigitlerimiz de turalar. Nasılsıñız, yahşısıñızmı? Ay, maşşalla, maşşalla. Şimdi men ne demek isteyim? Ne isteysiz? Keliñiz bu, meselâ, şair yaza dedik. E. Besteci muzıka. Çala. Amma siz oyunnı nasıl tüşünesiñiz? Bunı bir qısqa, bir azçıq bir yerini, misal deyim, meselâ, türkü yırnıñ sözleriniñ manasından alasıñız, nasıl? Onı bir köstersek olurmı? Nasıl ola o? Ustalıq kerekmey şimdi. Yani bir köreyik ki, yır, yırnen beraber oyun, oyun nasıl peyda ola? Meselâ, diyelim, eki çeşme mümkün mi? Men oynayacağım. Mümkün mi?
Mümkün. Siz toqtatqa, gerek olsa toqtatıñız. Deñiz ki, baq, a bile yapam, a bile yapam. Mana birinci sözlerini diñleñiz. Çalıñız biraz.

Sevgili dostlar, biz, biz mında çalışamız. Remziye hanım, buyurunız abile. Manası, eki çeşme yan-yana. Eki çeşme yan-yana, suv içtim qana-qana, doyunca. Seni doğuran ana olsun maña qaynana. Qaynana. Elbet bunı, eee, Manası, eee. evet, manasını bilesiñiz. Soñ, sallasana, sallasana yavluğuñı. Bir mektüpnen bildirseñiz, bildirseñçi sağlığıñı. Salla, gülüm, sallasana mendiliñi, Aqşam oldu, yollasana sevdigimi. Mana, endi manasını biraz añladıñız da. Añladıq. Şimdi bu manaya bir şeyler uyduruñız, tekrar çalamız, yırlacamız şimdi. Yahşımı? Bir şeyler. Eki çeşme yan-yana, suv içtim qana-qana. Mına, baqıñız, bu manası, e, eki, eki çeşme.
Men fikir böyle etem, eki qız yana. Mına. Aa, biz qıznı körmedik, biz çeşme köremiz, ya? Mına eki qız tura bir-biriniñ yanında. Ay, maşallah, baq sen. Yani icadka, icadkâr insan mına böyle şeylerni. Ona baq sen, men qız, çeşme körem.
Yoq, çeşme degil, oyunda çeşme bolmaz endi sana da. A bu eki qız, eki qız qoşula, i oynaylar soñ. Mına eki çeşme yan-yana. Evet. İ, o manasına endi oyun qoyasıñ. Mına bulay, eksi, eksi, mına. Eki qız keldi, meselâ. Ana, keñiz mında qızlar. Meselâ, eki qız, mana eki dene çeşme, a bile duruñız. Ana, duruñız. E, a bile, aha. Siz mında, mına nasıl ola, aytıñız. Mına eki çeşme. Mına siz naz oynaysız. Mına, qana, baqıñız maña. E, mına, eki çeşme yan-yana, kördim ta-tam, tay-ta-tam. Da, da. Bu oyun, bu yır em bizde bar, em türklerde. Qani böyle yapayıq, Eki çeşme degende, böyle yırlayanda, a bile ba, elleriñiznen a bile çeşme kibi Çeşme, yapıñız. su aqa, aqa. Su aqqan kibi yapıñız, yahşımı? Men de qoşulacam size. Qoşuluñız.
Başlağıñız.

Çoq sağ oluñız. Men, men yırlayanda kösterem, eki çeşme yan-yana, suv içtim qana-qana, kösterem, yani men öyle qoşuldım. Pek yahşı ettiniz. Çoq sağ oluñız, çoq teşekkürler. Sağ oluñız, qızlar.
Bizim eñ kiçkene solistmiz. Azırmı bizim Selimimiz?
Selim İbragimov.
Aa, Çoq, Selim. çoq, e, çoq, çoq nemege baraq, kak, konkurslarğa. E, qayda barmasaq birinci yer ala bu bala. Bizim Totay hanımın torunu. E, torunu Selim. Ana, meni de, ana, ana, ana, otura, anası da Anası da anda bunda otura. otura.
Nasılsıñız, yahşısıñızmı?
Dinara. Selimin anası.
Gülnar, Gülnar hanım. E. Doğru ya? Doğru. E, son, e, bizim Selim bizim programmamızda iştirak etken edi, teleseyircilerimiz hatırlay. Ve Gülnar hanım o, e, tatlı getirdiler de, tatlı yolladı, pişirip yolladı. Mana Gülnar hanım bunda, men onu bilem. Çek, çok güzel, lezzetli edi, tatlı edi tort. E, hoş geldiñiz. Hoş bulduk.
Selimden razısıñızmı?

Meseleniñ ablası da var.
Ablasınıñ adı ne edi? Ablası da var, Munire.
Munire. O da oynağan edi. Ekisi de oyna, ol, Evet, olmuştı evet. programımızda. İnstituta oquy, ıı, İnstitut kulturı i turizma.

Remziye hanım, aslında kelecek içün siziñ radioda bir teleseyirci, yani baq, men de teleseyirci deyim, Siz diñleyiciler deysiñiz, muhlisleriñiz deyeyik, sizden ne bekleycekler, ne beklesinler, nasıl planlarıñız bar? Yani baqıñız, şimdi
bizim radiomızda balaçıqlarğa bağışlanğan bazı programmalar bar, bu aynıqsa aqşam çıqqan Masallar, Tılsımlı masallar rubrikası. Amma bundan da ğayrı, balaçıqlarımızğa daa çoqça diqqat ayırmağa isteymiz, yani bizge olarnıñ duyğuları, Ana tilimizde fikirleri, yani fikir yürsetüvi, dünya baqışı kibi şeyler pek meraqlıdır, onıñ içün azır oluñız ki, balaçıqlarıñızdan biz böyle bir, balaçıqlarıñıznen birlikte radioğa azırlıqlar körecekmiz ve programmalar yapacaqmız.
Teleseyircilerimiz, radio diñleyicilerimiz, bütün mühlislerimiz eşittiñiz. İşte, yüz-yüze körerek Radio diñleyiciler özüniñ sevdik alıpvarıcısını, bu programmaları alıp varan yüz yüze körsinler, mana laf etsinler dedik. Onıñ içün Alla niyetleriñize yetiştirsin. Balalar, radioda bala programmaları çoq olsun, ya? İsteysiñizmi? A bile yapıñız bir. Sevinçli, çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñ. Sevinçli günlerimiz çoq olsun. Bizim iç bitmez, tükenmez, totlanmayan, beli bükülmeyen halqımız, sanatımız, bilgimiz ve bütün bizim zenginliklerimiz. Kerçekten de apayrı. Elzara hanım, bizim kerçekten de bu oyunlarımız ve bizim milliy oyunlar, Qırım Tatar milliy urbaları var ya, kerçek baqam da apayrı bir zengin ya. Bek zengin. Çoq, qızların oynay oyunları, böyle şeyleri, urbaları, her urba ki, kendim ya böyle baqam, Öyle bir sevinim ki, kerçekten de, şimdi birazdan gene çıqacaqlar, onda da köremiz. Bu bizi, biz belki elli milyon, yüz milyon dedik ama, ama bu ona bedeldir yani. Onıñ içün qadrini bileyik, birbirimizin qadrimizi bileyik, seveyik, sevileyik ve sizin de kelecekki programlarıñıza muvafaqiyetler tileyim. Sağ ol. Elzara hanım. Siziñ ilerideki planlarıñız nedir? Çünki biz şimdi oyunı alacamız, ondan soñ da programmamızı yavaştan bitirecemiz. İleride planlarıñız, düşünceleriñiz nedir? Halqımıza ne demek istersiñiz? Bizim halqımız yaşasın! Bizim milletimiz yaşasın! Ay, sağ oluñız!
Oynap, oynap yaşasın!
Ana, oynap, külüp, yırlap yaşasın!
Biz mında keldik, özümüzniñ Vatanğa. Biz deymiz, Kötermege bizim sanatımızın. Ana, ana, ana. Çoqça keñiz, qatnañız, men sizge er vaqıt ögretirim, epsi oyun, ne dain isteseñiz. Bu dedigiñizin içinde bu bütün oynayıp, külüp yaşayıq, sanatçılarımız da her zaman bizlere hızmet etsinler. Hızmet etsin, doğru.
Sağ oluñız, baldar. Ve Bizim güzel-güzel bayramlarımızda, eñ güzel büyük bayramlarımız, Ramazan, Qurban bayramlarında, Qıdırlez bayramı, Qıdırlez, Ramazan, Qurban.
Mana endi, endi bizim qırımtatar halq oyunu Ağır-ava Haytarma, doğrumı? Doğru. Keliñiz, Ağır-ava Haytarmanı alayıq, buyurıñız, seyreteyik. Endüzler, o endüzler.

Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız, çoq sağ Sayğılı teleseyircilerimiz, bütün halqımız ve bizi seyir etken er kes ve eşitken er kes, Alla cümleñizden razı olsun.

Sağlıqnen qalıñız diycem ve biz hepimiz beraberlikte bir güzel bir haytarma oyunu ya da hangi oyun olsa olsun isteseñ, istediğiñiz güzel bir şey çalarsıñız, bütün er kes oynaycaq. Yahşımı? Remziye hanım, bir özüñizin muhlisleriñize ne diyceksiñiz sonunda? Em diñleyicilerimizge, em de seyircilerimizge, ebette, eñ esası, evlerinde tınçlıq, amanlıq, bol-bereket tilemege isteymiz.

Yahşı, güzel olur. Aynıqsa bizim radio diñleyicilerimiz siziñ iştiragiñiz ile olğan programmalarnı pek begeneler. Öylemi? Öyle.
Bunı da biliñiz ki, bizge çoqça keliñiz.
Ya uydurasıñızmı şimdi? Uydurmayım, mına seyircilerimiz şaatlar.
Çoq sağ olsunlar, Alla razı olsun. Sağ olun. Keliñiz, keliñiz, Elzara hanım.